Medo wezɔ na wò va eŋegbea nusrɔ̃ƒe, ƒomedodo kple srɔ̃ɖenyawo ƒe wɔna me. Le Tanya ƒe blibodedee mea, ema ɖe hatsotso etɔ̃ me. Enusɔsrɔ̃ ku ɖe míede gbe ŋegbee ŋuti hafi nusɔsrɔ̃ ku ɖe ƒomedodo yi ke English ŋugbee me míagblɔ be relationship hafi srɔ̃ɖenyawo yi ke eh, le English bia me hã míagblɔ be marriage ta eƒegbea nusrɔ̃ƒe ƒomedodo kple srɔ̃ɖenyawo míasɔ nu kple nuawo ŋuti ɣeyiɣi yi ke nye míaƒe ʋegbie ƒe nusɔsrɔ̃ asrɔ̃ nu akpɔ míaƒe degbe ʋegbie ŋutia míasrɔ̃ aku ɖe ŋuti ɣeyiɣi yi ke nye be míasrɔ̃ nu kɔku ɖe ƒomedodo kple srɔ̃ɖenyawo ŋutia míasrɔ̃ nu aku ɖe ŋuti gake egbetɔ alo ɣeyiɣi me tɔa, eŋegbea nusrɔ̃ƒe yi ke nye eŋegbea nusɔsrɔ̃ ta megado wo zã na wòa ke va eŋegbea nusrɔ̃ƒe, ƒomedodo kple sɔɖenyawo ƒe wɔna me. Nye degbe ŋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple wɔnyela dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi. Mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Ade dzesi nane be ɖewo ɖona kplikpaa ne edi be tɔtrɔ ne wòava la, edze be nàɖoe kplikpaa hafi tɔtrɔ ate ŋu ava. Ne mèɖoe kplikpaa o la, English gblɔ be intentional. Edze be ne wòanye ɖoɖo kplikpaa ƒe nu, eɖoe kplikpaa be edze be tɔtrɔ ne wòava. Ta le míaƒe dedie ʋebiɛ ƒe mazãmazã yi ke ŋuti míame aɖewo míle kekem ɖo le eƒe didi ɖe dzi kpɔm eye míle didim be tɔtrɔ ne wòava ŋutia, menu ko nye míatsɔ nu agblɔe o. Anɔ nua srɔ̃m ko wòanye amesesẽ na wò ko vɔ o. enuƒoa nya sese na wa nɔ kafum ko vɔ o. Ɖe dze be naɖoe kplikpaa be yeazẽ awɔ ʋegbie ŋuti dɔ yi ka he tɔtrɔ vɛ. Ta ɖe woɖo nɛ kplikpaa ta meɖe kuku nye kple wo míaɖoe kplikpaa be tɔtrɔ na wòava míaƒe nuƒoɖaŋuwo ale míakɔ zã ʋegbia tɔtrɔ na wòava ŋuti. Azɔ míaƒe tanya le ɣeyiɣi me nye nuɖoanyiwo. le English gbe me woagblɔ be institution alo culture. Ne enye be enu ɖo anyia kpoe nya yi ke gblɔm wòle koe nye enu yiwo mía tɔgbuiwo kple mía mamawo alo mía dzila do ŋgɔ wo woli ɖe be enye nu wòdze be mía atsɔ kɔ nɔ agbe míanɔ agbe le eŋuti yi ke wòahe didi ɖe edzi kple tsitsi ɖe edzi ŋgɔgbedede ɖekawɔwɔ nyuitɔ vɛ. yi ke woatsɔ akɔ ade dzesi mí eveawo be míawo hã neva enuɖoanyiwo me, neva nuwɔwɔwo me, nu ye míewɔa nye ke. Nese be asime si le nane wɔm ale ko anya be o eve me ye alo eveawoe. Ke le nuɖoanyiwo mea, wo sɔgbɔ gake eyi ke ŋuti míele ŋku lege ɖo le ʋeyiʋi ye me nye gbedoname.

kpakple eɖeɖefiamenɔvi be o yiƒe dzi me kɔ le eŋuti ahaɖe lɔlɔ̃ afiea enye mɔnu yi ke míezãna heɖena dzesi makɔfie na mía nɔewo ye nye gbedoname ta ne ame aɖe medoa gbe oa wobunɛ alo míebunɛ be ame ma nye ɖokui kpɔla enye efuléla enye ame vɔ̃ɖi mele nɔvia ƒe ŋgɔgbe yiyi dim o ta míasrɔ̃ nu aku ɖe gbedonamewo ŋuti le míaƒe degbe ƒe gbea me. Mía tɔgbuiwo wolé ŋku ɖe anyi ye wokpɔ ʋeyiʋi gã eve na Wɔla Yahweh Mawu ƒe nuwɔwɔ yi ke nye zã kple ŋkeke. Eye wolé ŋku ɖe anyi be ale yeate akɔ zã ŋkeke kple zã yiwo atsɔ akɔ anɔ dzesi gbedoname ƒe dzesi ye ɖem fia yewo nɔewo hã ta. wode dzesi ʋeyiʋi le hatsotsoa me ene me. Hatsotsoa me enea, eƒe ʋeyiʋi ʋeyiʋi yɔ kple woƒe gbedonamee ta le woƒe nunyadeto me. Woƒe nuɖoanyi yiwo sɔ kple Yehowa Mawu ƒe nuwɔwɔwo yiwo lé teƒe yi ke kɔ Yehowa Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti yi ke nye gbedoname mea, wokpɔ ʋeyiʋia me ene eye ʋeyiʋi ŋuti ye wodoa gbe le ta nye ƒe taɖodzinue nye be míado míaƒe degbee míaza míaƒe degbea tsɔ kɔ do gbe yewoe. Nenye be míva ʋeyiʋi gbãtɔa, woyɔna ʋeyiʋi gbãtɔ be fɔŋli alo ŋdi alo agudzedzi. le fɔŋli alo ŋdi kple agudzeyi ƒe ʋeyiʋi mea, wometsɔ ʋeyiʋi mekeɖeŋutsiwo ƒo nu kankɔtɔ ʋeyiʋi hetsɔ kɔ ɖo ŋuti o gake le nyaa susu ye ame mawo nam nua metsɔ ʋeyiʋi aɖewo kɔ ɖo ŋuti kple susu be ne wòanya alé ne mí ne míanya be ʋeyiʋi mi le ŋke kple gbe míado fɔŋli alo ŋdi alo agudze. mekpɔe be atso ezã ga ɖeka ava se ɖe ŋdi me ga wuiɖekɛ miniti blaatɔ̃ ma yina ɖe ga wuieve ta míatsɔe ko bi ezã ga ɖeka va se ɖe ŋdɔ ga wuieve yi ke nye ga wuieve ƒe ƒoƒo ye mebu be woyɔna be ŋdi me alo fɔŋli. Fɔŋli dze egɔme tso eyime ke ne ezã gakpɔtɔ li gake woyɔnɛ le ŋdie me ƒe ɣeyiɣi me be ŋmɛ ke ne agboa dze. Ke le ɣeyiɣi ma wodoa gbe le ɣeyiɣi ŋuti eye gbe ye wodona nye ŋdi. Wodona gbe ŋdi egbedola la do gbe be ŋdi ke gbenɔla la gbe be ŋdi abie gbedola be ƒe wometɔwo agbe be wodɔ. Le gbielɔlɔ ma enya gbe yi ke egbelɔ̃la le zazãm alo ame hatsotso yɔyɔ mɔ la, eya ŋuti ànɔ gbe lɔm le. Ne wò be srɔ̃wò agblɔ be edɔ egbe dodoa gayi dzi be viwo wodɔ ta ne wòbia amewo yiwo nye ɖe, e, gbogbo ta la, wo dɔ. Ne nye ame ɖeka ta la, e, dɔ ta nɔviwo wodɔ. wo xɔlɔ̃wo wodɔ edɔ ɖe ele teƒe edɔ ewɔ nyuie ele dzi yim nyuie ta etso egbelɔ̃lawo ƒe abla ɖeɖe le susu me gbɔ ale wokɔ zã wo me bia le gbe ŋutia ye wozãna tsɔ kɔ dona gbie ta le gbe dodo ma wozãna ɣeyiɣiwo abalẹ mi srɔ wanyime woɖie fie be o yɔtsɔ le me ne yɔnɔwo ta yɔabie yɔnɔwo ƒe dedienɔnɔ ta ase. Ta ne egbe lɔ̃la lɔ̃ gbi vɔ hafi ame yi do gbi hã be ŋdi na wòa, ne ameawo sɔgbɔ agblɔ be ŋdi na mi lɔa, hafi woa eyi hã ɖatrɔ le ŋuti abie gbe egbe lɔ̃la hã abie eƒe aƒemetɔ alo wo hã ɖe wò aƒemetɔwo ɖe wodɔ viwo wodɔ srɔ̃wò edɔ dziwòlawo wodɔ amegbetɔ vevietɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke ŋuti anya bu agbe be dze be ne yeabie ta koa, menye kple ŋkɔ alo le ŋkɔ me ke boŋ le eh, ŋkɔ teƒe nɔnya me viwɔwo ɖe srɔ̃wo ɖe nɔwo ɖe tɔwo ɖe tɔkonye be wodɔ edɔ wodɔ edɔ eyae nye gbedoname le ŋdi ƒe akpa dzi. Ne míele ŋku ɖe eŋuti míakpɔ be gbedoname ya didi. Menye be didi nyema egbea ke edidi. Ta anyinɔƒe gbedodo li hafi tsitrenu gbedodo hã li. Ta míaƒe taɖodzinu koŋ le gbedoname ye me nye be míazã míaƒe degbe ʋegbee míatsɔ kɔ do gbe ne mía nɔewoe. Ne èkpɔ nɔviwòa, ɖeko àkpɔ be wò ɣekaɣi me ŋkɛ yele o. Wò ɣeyiɣi ye me yele nye ke. Ta nɔvinye, ŋdi loo, ŋdi na mi loo, ko milɔ̃ gbe ma. Nenye be ɖe mile mia nɔewo ŋuti tom kura hã, miate ŋu ado gbee le eƒe kpui me, eƒe kpuimetɔ ƒe boblo dom mele be mialé ɖe asi. Hafi ne míeva nɔ anyi be míadoe hã la, ne míadoe. Ne ɣeyiɣi le mía ŋuti, ame ma anya be nye ʋeʋia. yi ke ŋegbie nye etɔ ta mate ŋu agblɔ be enye ŋegbie tɔ. Ŋegbie nye etɔa, ne eke ɖe eŋutia, do ŋu dii nɛ. Enya be enye vevi. Do ŋu dii nɛ. Ŋegbie nye etɔ. Do ŋu dii nɛ. Megblẽ o. Le afi ye me do ŋu dii nɛ. Ne wòanɔ na be ŋdii, woƒe aƒemetɔ ɖewo dɔ, ewɔ ŋdii. Alo ŋdi na lo o ŋdi alo mi fɔ sesẽ eye mi fɔ sesẽ ne ɣeyiɣi meli o kura míate ŋu ado gbe ye ɖi. English gbia yi ke nye good morning edidi wu ŋdi na o ɖi. Tame ɖe kuku míazã míaƒe dedie míatsɔ kɔ do gbe ŋdi ŋdi ŋdi na o. Ɖeviwo ne mifɔ le xɔma, ŋda ŋdi na o. Papa ŋdi na o. Dzilawo mido gbe ne mie viwo ŋdi na o. Mifiɔ enya enya kpɔtɔ enya se tsɔ. Ne kɔ ɖo ko de me ye ɖe kpekpe abe tɔtɔ na ƒe ƒe degbe ŋuti enya se tsɔ. Mega le gblɔ ge ne le ŋku ɖe anyia ne na akpɔ dukɔ yiwo die bubu woƒe degbe ŋuti womefie kpli o. Wozẽe le ŋkɔ me le nu ƒom le ŋɔŋlɔ me. Nàkpɔ woƒe ŋgɔgbeyiyi kpakple anyigba dzi tɔ yiwo mebu woƒe degbe le ɖeke ɖeke ɖeke ɖeke me kpakple wohã woƒe ŋgɔgbeyiyi ne nàkpɔ ɖa. Gbɔgbɔmenya yi ame ƒe degbe misrɔ̃ va yi be yee nye katsatsa gbãtɔ le wò kpli wɔwɔ la Yahweh Mawu dome. Ta edze be ne míalé me la si ta míado gbe ŋdi ŋdi Nyadzɔdzɔdɔwɔlawo, miado gbe, mido die, ne woyɔ mi ɖe miaƒe nuƒomɔ̃wo dzi ɖe, nenye eve ƒe wɔna, evegbemewɔna wɔm miele koa? Ŋdi, ŋdi. Nenye eyike miava srɔ̃ hã la, miado nenema. Gake mana nanya be gbedodoa, wole hatsotso ene, abe ale míesrɔ̃e va yi, ŋdi, ŋdɔ, wale kple fiẽ. Míava srɔ̃ ŋdɔ, wale kple fiẽnyi hã, akpɔ woƒe ɣeyiɣiwo. Taɖodzinue nye be míazã míaƒe degbe ʋe gbee míatsɔ kɔ do gbe. Míatsɔ kɔ do gbe. Do gbe nɔ nɔviwò anya be anye eve vi koa, do gbe nɛ. Eɖanye aƒe alo gbe o, do gbe nɛ. Ŋdi ŋdi na o, ŋdi megati o. Ne èdo ŋdi na ame koa, amee kpɔ wò vɔ wònye ʋe vi. Amee kpɔ wòa ɖe ènya ame aɖe akpa. O, nye degba, wò degba, nu ka ta wòatro la wò la? Kluvimenɔnɔ ƒe gbɔgbɔe nye ma be wɔ nu yi ke Yawe Mawu tsɔ na wò le dzɔdzɔme si nu wòtsɔ na wò tso se ƒe nètsɔ kɔ vea, àgbe nu le egbɔ. Yae wɔ be míaƒe ŋgɔnɔlawo hã, Yawe Mawu tsɔ kesinɔnu gãgãgãwo ne mí. Wòle míaƒe anyigba tome, le avewo gome, anyigba wɔnukuwo, tsidzadza, ŋdɔʋuʋu, yaƒoƒo nyuie. Mènya nu kae kpɔtɔ Wɔla Yawe Mawu agatsɔ ne mí. ameyibɔwo, Ghanatɔwo, eŋewo, gake míegakpɔtɔ le fu kpem. Ame yiwo bu metsɔ nua na wo nenema le gbɔ yi ke nye yevuwoa, woawo gbɔ boe nye ŋgɔnɔla gava le ga dom la. Nu ka tae o? Ne Yawe Mawu tsɔ nane na ye be nɔ medze ye ŋu o ɖe asi le eŋutia, le ŋkume trɔm de bubua, woyɔnɛ be ŋkukeklẽ. eye Yawe Mawu ekpena aʋa kple ame ma, wɔ funyafunya ame ma, elabe egbee ye wògbe eƒe ke. Ta míazã míaƒe degbe ʋegbee, míatsɔ kɔ do gbe, míazã míaƒe degbe ʋegbee, míawɔ ŋutidɔ ŋdi na wo nɔvi, ŋdi aƒemetɔwo wodɔ esɔgbɔ, ŋdi na wo nɔvinye, ŋdi Alo míefɔ sesẽa? Ee, míefɔ. Míagblɔ na mía nɔewo ŋuti tom kura hã ado gbe ye, naneke megblẽ ŋuti o. Míado míaƒe nu die la le eƒe kpui me hafi ne míva bɔbɔ nɔ anyi hã alo ɣeyiɣi le mía ŋutia, míadoe ayi dzi faa. Enye lɔlɔ̃ ɖeɖe fia ame nɔewo, ɖetsɔleme na ame nɔewo. Míado gbe ŋdi ŋdi. Menye ŋukpe na wò be yeado go hati o, eŋevia anɔ gbɔgblɔm ne be good morning na. menye ŋukpe na wò. Efia be èle didim be eka netso alo eka tso ɖa le wò kpakple wò la dome, egbe ma wòtsɔ na wò ye nye woƒe gbɔgbɔ me ƒe dzeside kple kodzogbe sia li ɖe asi. Ŋkɔnye nye LMN Esegbe. Nye degbe ʋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside. nye kple ŋɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi. Mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Meɖe kuku ne na alaɛk, ashiɛɛ, afɔlo, asaskribe ale yi ke ànya wɔ kple susu be nànɔ mía me koa nàwɔe. Akpe na wò le woƒe gomekpɔkpɔ le ʋeyiʋi hã tɔ me ta.